A bota, nos tur ta Ku orguyo nos a por bisa Ta yu i kòrson mi ta. Den e programa aki nos lo trata e origen, historia i kultura di e yu di Kòrsou. Den e episodionan aki nos ta ban pone lus riba e yu di Kòrsou ku tin algu di konta. Nos ta yama bo bon bini. Sinta, relahá i disfrutá di. Ui Kòrsou. Ta mi. Un tiki di historia. Trinta di mei dies nuebe sesenta i nuebe, un fecha ku a laga un impreshon profundo den historia di Kòrsou. Meskos ku hopi otro fecha manera dies di oktober dos mil dies, Òf menen ta yam'é den boki pueblo Dies Dies Dies. E ta un fecha históriko pa Kòrsou. Antia Hulandes a keda disolvé ofisialmente. Kòrsou i Sint Maarten a haña status outónomo, miéntras ku Boneiru, Saba i Sint Eustatius a bira munisipionan spesial di Hulanda. Pa Kòrsou, esaki a nifiká gobernashon propio, di su propio gobièrnu i parlamento, manteniendo lasonan estrecho ku Hulanda den asuntunan manera, Defensa i Asuntunan Eksterior. Tabata un dia yená ku selebrashon, pero tambe ku ekspektativanan i retonan grandi pa futuro. Pero ban bèk trinta di mei diecinuebe sesenta i nuebe. Na promé bista tabata manera un djabièrnè, meskos ku tur otro. Pero e tenshonnan ku tabata herebé bou di e superfisie pa añanan, a rementá. ku forsa riba e diei. Loke a kuminsá komo un wèlga di trahadónan di industria di petroli a krese bira un lantamentu masivo na Willemstad, ku manifestashonnan, kandela, reperkushonnan polítiko ku lo sinti su efektonan pa un tempu largu. Pa hopi tempu, e trahadónan tabata sinti ku tabata paga nan ménos i tabata trata nan malu, sigur kompará ku e trahadónan strañero empleá dor di Shell. Na vários okashon nan a eksigí mihó salario i kondishonnan di trabou, pero kada bes nan tabata topa ku opstákulonan serka nan doñonan di trabou i gobièrnu. Dia trinta di mei, e wèlgistanan a marcha pa Punda. Loke a sigui tabata históriko. E marcha ku a kuminsá di un manera pasífiko a bira un káos. A sakia e tiendanan, a sende e edifisionan na kandela, inkluso e distrito komersial ikóniko di Bredestraat. Asta e edifisio di gobièrnu i e radioemisora a keda ataká. Kuerpo polisial no tabata prepará pa e magnitut di e disturbio. Finalmente, ehérsito mester a keda desplegá. Dos persona a pèrdè nan bida. Hopi hende a resultá heridá i e daño den siudat tabata inmenso. Pero kisas e kos mas importante no tabata e daño na edifisionan, tabata e ola di shòk ku a pasa den e sosiedat. Pa añanan largu hendenan na Kòrsou a sinti nan mes marginá ekonómikamente, sosialmente i polítikamente. E lantamentu a trese e sintimentunan ei na superfisie. Hopi hende a bisa, Tabasta! E susesonan di trinta di mei a kambia e panorama polítiko. Promé minister Ciro Kroon a renunsiá. E parti positivo ta ku e pueblo a bira mas konsiente ku e tin un bos riba su futuro. For di e dia ei tabatin mas espasio pa liderazgo lokal, sindikatonan i movementu polítiko ku ta boga pa derechinan di trahadó i e komunidat afro-kurasoleño. E lantamentu tambe a duna un empuje na emansipashon kultural i sosial. Hende kuminsá papia ku mas orguyo tokante nan propio idioma, identidat, Nan propio historia. Trinta di mei tabata doloroso, pero tambe tabata e momento di kambio. El a demostrá ku berdadero outonomia no ta eksistí solamente riba papel, pero tur hende komun mester sintié den nan bida diario. Te dia di awe ta konmemorá trinta di mei komo un dia di lucha, un dia di konsientisashon, pero tambe un dia di kambio.

Djaki mi ta bini. Bon bini den otro segmento di Djaki mi ta bini. Awe mi tin señora Rekilia Anthony, anto el a bini ku un lampi di kerosin, no ta di gasolin no, un lampi gasolin, un heri strika di gasolin, anto mi ta masha kurioso pa sa E historia di e artefaktonan aki. Sra. Rekilia, bon bini sa ka mi. Danki, mi ta apresiá. Ki bo por kontá mi di e kosnan aki? Esaki ta e heri strika ku nos tabata usa te ku banda dies nuebe i seis kuater asina. Pasobra e ora nos a haña koriente pa parti banda abou tambe. Anto e sistema ke ta ta funshoná ta asina akí, aki den bo ta pone bo gasolin, anto bo ta pòmpe tambe, anto ora bo ta bai kuminsá strika bo ta drai e pret akí, anto bo ta mira e kan bo ta mira e lus ta sende i bo kolor blou bunita, hopi kayente hopi kayente Anto banda di esei no ta cla pa strika, bo tin cu pompe tambe pa pone hairu den dje. Aki riba tambe bo ta pompe, ta tin su pomp chikit asina. Tur esei tin cu pasa prome bo pa cuminsa strika. Anto ta con bo ta coge esaki paña fi cashi pone strika of tin cu pasa algu prome? No, bo ta laba e pañanan, anto e ora ei bo mester gumanan, se tempo e pañanan ta ta paña katuna, gumanan. Anto, ora cu e dia cu bo ta bay strika, bo ta lanta trempa mua nan, lora nan chiki chikitu, pone nan mania den, nos a bisa zim, Sí, wan, den a argo, taki zim asina. sí, anto e ora bo ta tapa nan pa nos a bisa sa nan chupa awa bo, Ke men bo ta Anto. bobo wasi nan si nan no ta mua cu e awa ey. Nor, ora bo ta sa, pasobra e paña, e strikamentu no ta bay bon. Si, ora bo cuminsa strica asina aki, enta a bai, enta a bai. Enta sali manera machuca, enta keda nechi. Si, si, enta keda nechi. Si. Anto señora mes tabata usa esaki tambe? Si, si, si, tin nami, ke men, ora ami caba scol, nos a haya coriente pa parti di banda bou. Si, nos a usa. E hera ki nos a usa pa strika, ma den mi ruman ku ta prome ku mi, e ta strika paña anto siña. So pa reu ku e ta siña pa skol e ta strika ki esaki? Si, si, e ta strika siña. Ami si no ta ta por a kombina nan dos, ma e si, e si. Segun ku e ta strika, e ta siña su lèson tambe. Pasobra ya nos ta basta grandi na kas, no por laga tur trabou pa mama hasi no. Mester yuda mama tambe ku trabou di kas. Segur, segur, segur. Anto e lampi ku tin kolegá nos dilanti ei, señora Rekilie tambe a eksperensiá paso si te despues promé ku koriente a bini, mi por imaginami ku te lampi ei ta usa yori den kas? Segur, te lampi aki nos a ta usa, ta kuné nos tur a siña, nos tur a siña studio slag ku e lampi ei. Pasobra e lampi tambe tin su historia, pasobra e tambe ta gasolina ta bai ei bou. Parti abao di e lampi. Parti abao ta den gasolin. Anto parti ariba e tin mania un mecha. No sa yama e mecha pero e ta ta mania un saku mania di brei ku ku hili mania di seda. Okay. Anto ora bo pompe, e bo tambe bo ta pompe no. A ta su pompe ya banda. Ah, di ke mene banda e bo ta pompe ora di nan ora bo ka bin ke gasolin aden. Si. Anto ku bo ta bai sende bo ta pompe. Anterior e bo ta sende e mecha mania algu di brei. Kòrtika snaki marai den tokor. Ora e ta nobo, ora bo sende e ta kren bira chikitu, ma e ta sende kla kla. Kantu e hasi paso si señor a siña, usa e pa siña pa bai skol ke siña. Kon bo laga siña nochi ku ne lampi ei? Anto awor ki paso mi ta imaginá mi paso despues koriente a bin na kas famia a sigui usa nan òf nan a djis koriente a bin a kuenan dobla warda? Oh no, no susidí kos ei mas. Mania corriente a bini da facilidad bo tino ta dies spichi con e luz si si si si e ora bon ta bon ta macu ne mas bon ta worry e ta pone un banda tok ora cu cuminsa cu asuntonan di cultura a do miro mas a laga spuit nan. Si pasobra tok ta interesante pasobra mi ta imagina mi tin mucha na cas cu nunca nan mira nan conoce un edu asina aki no no of e lampi di gasolin asina aa aa nan conoce nan conoce nan. Anto e trabou paso e trabou duru tambe paso señora ta konta ku ta fei mainta bo tin ku kuminsá muhé paña anto pa esnan ku ta wak e kos aki no ta niun tiki fobe kume ta basta pisá. E ta pisá ami por ni por a karg'é e wòki no. Pero si ke men ke trabou di kas e tempu ei ta un trabou basta pisá di por. Di mes e lavamento di paña no ta tin wash machine ni nada anto pa bo para strika cu algo asina aki. Sí, pasobra e lavamento di paña tambe ta cuenta e frega na washi, no? Washi asina aki cu tin para strika. Sí, sí, sí. Anto riba dje ban strika e tambe. Ban strika, ban strika. Bo ta stapel di paña pa duna cu strika pasobra ta tur paña no ta paña di strika. Ke me no tabata paso por ehempel awendia manera ami gusta strika masha pero ta un kamisa nechi ki neso ta strika pero señora ke bisa mi ke tempo i ta tur paña ta strika no ta importa ki tempo i tur paña ta strika bo ta un guma i strika guma i strika nechi asina ke pasa nan den hak ando eri nan ta bai kologa pa wara pa bista si nos ta wara nan den kashi nechi asina. Ando mi por imagina mi si tin un hende mas hoben di mes E programa ta duna nan informashon, pero ki lès nos lo por saka di kon e trabou tabata e tempu ei? Pasobra awor ki tur kos ta fásil. Kiko ta lèsnan ku nos por nan por lo por saka for di e historia di e artefaktonan aki? Sí, ku dia na aya nos a ta molosia mas tantu ku e kosnan. No ta no ta fásil mane awor hopi pan e bon tin mester ini strika. Ta gewoon bo bo ta laba, koloká den hakasnan akí. trata. Nada es rica, nada es rica no tin awor aki, awor señora figura poco di anai maya un paña cama, awor ami a kere ta paña comienza estrica. Paña cama? Si, mi lacan di cama cu su slopinan, ora mi a bay pa mi pone, pa mi bay esti, mas mi keda diferente bia. Anto mi ta tin un kolega penshonal ta bisa mi por sa, a mi sinta strika, mi ta kohe nan dobla nan y keda nan den kashi. Mi dia wèl, ya, laga mi tambe pul pa pone riba kama, pone e ke mi a lab'é, dobl'é, anto ora mi a habi'é riba kama, wòrdu ki a keda ku ora mi a habi'é riba kama no, rèk'é no, e no ta tama chika mas. Sí, pasobra e ta traha pa stretch asina kla.

So awendia nos por siña un lès pues di no solamente ku e parti di bistimentu e nèchi strikamentu pero ku trabou no tabata mesun un dos tres yega strika kla pero. No, se bo no el nos a tin mas molèsta. Ta ta e tabata tuma su tempu. Mas si si. Paso algu pisá asin aki, e señor a menshoná ku e lampi aki ta te ora koriente bin den añanan setenta na modi papia. Seis seis

Kon nos bida ta awor aki ku ta semper ta mesun fasil? Trabou duru pero trabou duru ta paga si. Sigur sigur sigur anto por tene mania mas energia anto mira masa ku ta e kumida nan ta ta kome antes tambe. Por ta masha bon por ta masha bon masha masha danki na bosan tambe danki pa sigi e segmento aki anto sigi ku mas di Hui Kòrsou ta mi.

Fabian, dikon bo ta sinti bo yu i Kòrsou? Bo sa, esta ta un pregunta masha bunita. Bo sa, awor ki mi a realisá dikon mi ta sinti yu di Kòrsou, porque mi ta sinti na Kòrsou na mi kas. Mi a bini kasi diesdos aña pasá, anto Kòrsou a ta duna mi un oportunidat di bida. Ya mi a kumensá traha ku un kompañia kasi dies aña. Anto mi haña oportunidad pa pa bira entrepreneur, anto ese ta e tabata mi sueño, cuando mi ta bin for di Colombia tabata mi sueño pa mi tin mi negoshi, anto Cursao a dunami e oportunidad pa mi sali dilanti. Anto mi ta tin kuater aña akinan ku e kompania akinan na Punda. Anto ku hopi trabou, mi no ta ngañá bo, lanta for di meinta hopi tempran tur dia. Anto awoki nos a tin un bedrijf ku ta un kompania ku marka lokal, anto esei a sinti mi hopi orguyoso. Ke e ya mi ta sinti yu di Kòrsou. Kòrsou ta mi kas. Danki Fabian. Anto bo guia bo kier dal un kòfi? Si. Esaki ta un kòfi di e Kolombia. Bo sa Kolombia ta un pais ke ta produsi hòpi kòfi. Anto loke nos ta hasiendo akinan ta komo un sensorial experience. Oke. Pa hende ta purba un kòfi. Aha. Sin bacha suku, sin bacha ningun kos. Bo por sinti un smak dushi. Anto nos ta trae el akinan E nos a bin cu e bonchi berde, nos mes ta a roast it, esaki ta nuestro roaster machine, anto esaki ta nuestro brand. Anto mi mes a tuma e inspiracion pa e packaging cu e para di Corsao anto cu e blechi, mi a lesa un tiki, mi a wake anto e ta e parti nechi, anto nos a butele e na parti di e di e design pero tambe di e identity di loke Curaçao ta tin, p'esei ta tin e bright colors como e geel anto como e cora anto si esei mi ta. Y e ta carga e nomber di Curaçao. Con pa laga anto e hende ta bay cu un cos que ta produci akinan anto mi ta extranhero pero in the same time mi ta sinti yu di Curaçao, mi ta hongo chikito que ya nos e ta bay pa tur caminda. Danki Fabian. Bon di no, I enjoyed your coffee. Ey, danki. Salud. Salud. Chikito na tamaño, grandi na logro. Mi nomber ta Gustavo de Jong. Mi nomber ku tur hende konosé mi p'e ta Tafi, Tafi de Jong. Por bisa kuartiku ku mi a nase praktikamente den den e mundu di deporte ku mi tata, mi tionan tur. for di mucha den deporte i te ku awe mi mester bisa ku ku mi ta hopi aktivo. Si mi kue, por ehèmpel, e deporte di futbòl ku ta un dje deportenan mas popular aki na Kòrsou. Futbòl ta un deporte di hopi aña, mas ku shen aña. Kaminda nos a konosé hopi éksito, hopi hungadó grandi, un di esnan di mas grandi ta Erkilio Hato, konosí komo Pantera Negra, ku ta un di hungadónan ku rònt region konosé asta na Hulanda i ku semper ta ainda trenta papia di dje. Tambe futbòl a konosé dirigentenan bon, manera un señor Mordi Maduru ku tabata e hòmber ku den region tabata promé visepresidente di fifa ku hasi hopi p'e futbòl. Despues Mordi a bin señor Jean Francisca ku tambe tin su méritonan i futbòl sigur T'un deporte cu regionalmente tabata hopi conoci pa nos, un Young Colombia cu logra su exitonan. Si, futbol tabata grandi. Si nos sigui den e deportenan, por ehempel, pa mi e deporte cu sigur a logra mas exito na nivel regional, hopi bisa asta mundial, ta weightlifting. Weightlifting na aña diesnuebe sesenta i tres na Sao Paulo a sali number tres Panamericano, loke ta un logro increiblemente bon, ya cu nan a sali unicamente cu mercanan dilanti y a gana tur hende den region, inclusive Cuba y tambe Colombia. Weightlifting tambe a conoce bisadonan di peso sumamente bon, manera un Hector Curiel, entrenador mane Marcel Betriana, un Beto Adriana, Fortunato Reina ta Chiqui Lindeborg, mi no a olbida e bisa su nomber, cu na diesnuebe setenta na Panama e establece un record ganando no menos cu cuater medaya di oro. E deporte di weightlifting un dje deportenan sigur ca duna nos mas satisfaccion atraves di años. Pa mi sigui cu otro deporte popular aki na Corsou cu ta e deporte di baseball. Baseball a bin un tiki despues trece aki nan pa influencia Venezolano. Beisbòl tambe ta un deporte ku duna nos hopi satisfashon. Den añanan setenta, setenta i piko, ta míles i míles di hende tabata bai mira beisbòl aki na Kòrsou, fanátikonan, shete, ocho mil hende tabata normal pa nos beisbòl. Nos a konosé éksitonan regional den beisbòl amatër, ganando kompetensianan òf kedando di dos den Sentroamerikano i di El Karibe. I despues, naturalmente, ora ei Little League ta bira hopi popular kaminda nos éksitonan na Williamsport ta konosí, kaminda Kòrsou a bira grandi ku tur e éksitonan ku nos ta tin na Williamsport, kampion, subkampion mundial, kampion regional, mundial, nò, Little League sigur a saka nos kara tur manera den beisbòl. Mester bisa tambe ke ora ei pa loke ta beisbòl professional, tambe sumamente orguyoso di nos hendenan, nos Ansley Merrilonds, e promé e yu di Kòrsou pa hunga den Grandes Ligas. Mester konosé ku Ansley tin no ménos ku tres renchi di kampion mundial i tambe ku Ansley tabata finalista pa bira manager di organisashon mas eksitoso di beisbòl ku ta New York Yankees. Tambe ora ei mester den mes Rosea un Andruw Jones ku tin dies premio di Guante di Oro. un potensial Hall of Famer, seka di drenta, nos tin nos Kenley Jansen, ku sigur ta un Hall of Famer, sigur posiblemente promé biaha ku e wòrdu poné pa votashon e lo bira Hall of Famer. Nos tin mashó piungadó un abon Ozzie Ozzie Ozzie Ozzie Albies, ku a un abon Jurrison Profar, Jonathan Schoop, Anelton Semen, ku tambe a gana vários Wante di Oro. Kibè nos nos ta un isla ku por ta sumamente orguyoso di nos di nos peloteronan. E deporte di softball tambe ta un deporte sumamente popular aki na Kòrsou te ainda hungando awor aki mas tantu si den den ambiente di rekreashon nos a konosé Romualdo Martes ku ta un pichi ku a train pichinan kubano nos a tin nos selekshon muchu muhé ku tin hopi éksito Rosalyn Kemben Zoraida Uliana nos tabata entre mihónan di mundu semper softball muchu muhé ta ta otro deporte ku nos mester rekordá ku hopi hopi éksito. Nos a tin Clovis Lodewijks cu ta por ta prome vicepresidente di Federacion Internacional dje Deporte, ke menta un deporte tambe grandi cu ta bon representa. Nos tin e deporte di tennis. Tennis tambe ta otro deporte cu nos conoce for di mucha. Nos a tin nos Io Pimentel, Congo Wimbledon, nos tin nos Jean Julien Arroyer cu teinda na su edad alto aki ta hunga su mastersnan cu hopi exito y nos ta tin hopi tenista Robert of Humphrey Jose eh, ku tabata bon ta nisa tambe, mas bes nan rober ta wai rober, tabata mas bien pingpong. Karate tambe ta otro deporte ku a duna nos hopi satisfakshon, eh, nos Junior Millerson, ken no ta akord'é, e hòmber ku tin rekonosimiento internashonal, nos a tin otro karatekanan bon manera Deutel Josefa, nos muchanan di karate ku semper a logra éksito den region, eh, karate ta un otro deporte grandi, rumannan Bautista, ta, ta, ta hopi karateka nos ta tin, Atletismo ta otro deporte grandi cu nos nos Jurandy Martina pero mester bisa cu fuera di esey tempo na ya nos a tin nos Julio Roy nos a tin nos Beto Adriana que men atletismo otro deporte cu duna nos hopi hopi satisfaccion nos tin nos atletanan cu ta ta ta hungando pa Hulanda of coriendo pa Hulanda pero ta otro deporte cu Corsou ta grandi den dje atletismo. Boxeo, boxeo ta tabata un deporte tambe hopi bon tempo aki na Corsou Yenando kanchanan di stadion di Reef por ehempel. Nos ta tin fight den mec cu tabata di cuater rankeá di mundo. Nos ta tin Ivan Samuco cu tabata campeon continental. Pero nos ta tin nos boxdor localnan sumamente bon manera un Jack Johnson, un Wilson Papa Godet. Ta boxdornan cu semper a duna e pais aki un satisfaccion grandi. Nos nos ta un isla chikitu pero loke Mapapia a demostrá e talento cu nos tin riba e isla aki. Ui Curaçao tin hopi talento, a pesar di un isla chikitu nos tin masha hopi éksito, anto nan e pone asina aki, nos tur mester ta orguyoso di ta yu di Kòrsou. Esaki tabata un otro episodio di Yu Kòrsou Ta Mi. Keda pendiente pi siguiente episodio. Kòrda,